Voilà, ech géing proposéieren, datt mer da géingen ufänken. An ech begréissen Iech alleguer ganz häerzlech op där Pressekonferenz de Mëtteg, wou den Här Kersch an ech géingen zesummen eng Rei Saache presentéieren, erklären, déi natierlech elo wichteg sinn, well mer jo e Méindeg bekanntlech erëm an eng nei Phas gi vun där ganzer Kris. E Méindeg sinn Éischtens eng Rei Secteuren, déi zou waren, déi erëm wäerten opgoen. Zweetens wäerten eng Rei Regele bäikommen, déi mussen akzeptéiert ginn, déi musse respektéiert ginn. An alles dat, mengen ech, ass wichteg, datt een dat awer vläicht eng Kéier nach am Detail e bëssen erkläert. Fir d'éischt emol allgemeng wëll ech nach eng Kéier ënnersträichen, och als dee Minister, deen zoustänneg ass fir déijéineg, déi um Terrain kontrolléieren, nämlech vun der Police, datt ech e grouse Merci wëll soen un d'Disziplin vun de Leit, dobaussen, datt se sech bis elo gutt un d'Reegele gehalen hunn. An et ass wichteg, datt mer eis weider un déi Reegelen halen, well all Perspektiven, déi jiddweree vun eis gär hätt, fir datt mer erëm kënnen e bësse méi no bausse goen, e bëssen och erëm vläicht enke Frënn gesinn, datt mer dat kréien, esou séier wéi méiglech, dat hänkt vun eis alleguerte selwer of. Et hänkt dovun of, wéi mer mat deene Reegelen ëmginn, wéi disziplinéiert datt mer dozou sinn. Och muss ee wëssen, bei all deem wat mer vu Regeln opgestallt hunn, dat betrefft an zu engem ganz groussen Deel och net nëmmen mech selwer, mee virun allem och all déi aner Leit, d'gesamt Gesellschaft, d'Ekonomie, alles wat mer kennen hänkt do drunner of, wéi séier mer verschidde Saachen erëm kënnen un d'Rulle kréien, wéi disziplinéiert mer alleguerten sinn. Déi véier Reegelen, déi nach ëmmer, also pardon, déi dräi al Reegelen, déi bis elo gegollt hunn, bleiwen och nach ëmmer gülteg. Dat éischt ass natierlech den zwee Meter Ofstand, de sougenannten social distancing. Dat zweet ass natierlech d'Hänn méiglechst vill wäschen. An dat drëtt ass, elo mol ballefalls ganz kloer nach déi nächst Wochen, onnëtz Beweegungen esou vill wéi méiglech evitéieren an nëmmen wierklech erausgoen oder sech beweegen fir déi Saachen, wou erlaabt sinn. dann hëlleft dat scho ganz vill. Da kënnt eng nei Konditioun derbäi, déi mer bis elo net obligatoresch haten, dat ass dee sougenannte Mondschutz. Firwat wëll ech betounen ech dat Mondschutz? Mä et gëtt en Ënnerscheed tëschent deem Mondschutz, dee Professioneller an der Santé mussen hunn, obligatoresch mussen hunn, wou déi nach vill méi mussen oppassen, ob et an dem Gesondheetsberäich ass oder am Fleegeberäich ass, an deem wat mir hei ënner Mondschutz verstinn, wat just eng zousätzlech Barrière ass, déi mer kënnen opstellen, fir datt mer dee wichtegste Faktor, deen dee Virus hei weiderdréit, nämlech eisen Spaut, wa mer schwätzen, wou mer och, esouguer wa mer et net gesinn, ganz kloer eeben déi Trëpfchen do weiderginn an deementsprechend natierlech mat derzou bäidroen, datt dee Virus sech ka verbreeden, datt mer do eng zousätzlech Barrière abaue mat deem Mondschutz. Dee Mondschutz, nach eng Kéier och widderholl, dat kann e Mask sinn, dat kënnen déi typesch Maske sinn, déi een och iwwerall gesäit, dat kann awer och e gebitzte Mask sinn, kann, E Schal sinn, also alles ze maachen, fir ze evitéieren eben, datt wann ee schwätzt, wann een otemt, datt ee méiglechst keng Trëpfche weidergëtt un deen, dee ronderëm een ass, an de Raum gëtt. Dat soll eigentlech d'Zil dovunner sinn. An duerfir hu mer och decidéiert, am ëffentlechen Transport dee sougenannte Mundschutz obligatoresch ze maachen. Dat heescht, wann een ab elo an ab e Méindeg un de Min. D'Reglement ass elo haut ugeholl gi vum Regierungsrot, an de Bus, den Tram, den Zuch klëmmt, da muss een obligatoresch esou e Mundschutz hunn. Firwat ass am öffentlechen Transport dat obligatoresch gemaach gi? Mä ganz einfach, well mer ganz genau wëssen, datt do et ganz schwéier ass, Virun allem wann elo mol erëm méi Aktivitéiten an Zukunft sollen opgoen, fir déi zwee Meter kënnen anzehalen. An duerfir musse mer dann eng zousätzlech Obligatioun, nämlech déi vum Mundschutz aféieren, fir ze versichen, datt mer eis alleguer zesummen esou vill wéi méiglech protegéieren. Also, wéi gesot, dat wäert elo obligatoresch ginn. Mir wäerten am öffentlichen Transport och elo nach net eropfueren. Dat heescht, mir wäerten net elo scho vun e Méindeg un erëm d'Kadenzen eropsetzen, Bus, Zuch, Tram oder wat et ëmmer ass, well dat brauche mer nach net vun e Méindeg un, well e Méindeg schafft just de Bausecteur. Deen huet elo net esou e risegen Impakt op den öffentlechen Transport, en huet sécherlech een, awer dat ass awer nach net de grousse Sprong. Mee wann ech d'Zuelen de Moment kucken am öffentlechen Transport, da mengen ech, datt déi Offer, déi am Moment leeft, awer wäert duergoen. An duerfir, wéi gesot, wäert vun e Méindeg un nach net eropgoen. Awer wann natierlech de véierte Mee d'Schoulen, d'Lycéeën, virun allem déi Premièren jo dann, déi dann ufänken, bäikommen, da wäerte mer mam öffentlechen Transport eropfueren, virun allem och fir prett ze sinn fir den eelefte Mee, wann d'Lycéeën alleguer erëm sollen ufänken enseignantsméisseg wéi dat virdrun, oder vläicht net wéi virdrun, mee mindestens dann erëm d'Offer, wéi gesot, vun de Schoule wäert an Luucht goen. Duerfir ass et extrem wichteg, datt mer do zousätzlech eng Barrière agebaut hunn, fir datt mer eis do net géigesätzeg ustéichen. Et ass och esou, datt op de grouse Pôles d'échangen an op gréissere Garen, do wäert, dat hunn ech mat den Opérateuren ausgemat, do wäerten Infopoints ageriicht ginn, wou een och nach, wann ee Froen huet, sech zousätzlech kann informéieren iwwert déi nei Regelung an och wéi et am öffentlichen Transport elo an Zukunft wäert weidergoen. Dann zu de Chantieren. Ech mengen, d'Chantiere gi jo generell d'nächst Woch op. Ech mengen, den Dan Kersch wäert herno eppes soe generell zu de Regelen, déi op de Chantieren ze gëllen hunn. Aarbechtsrecht, sanitär an esou weider Konditiounen. Ech wëll haaptsächlech eppes soen zu de Chantieren, deene ganz groussen, déi natierlech de Stat betreffen. Dat sinn der natierlech ganz vill am Land. Et war elo fënnef Woche ganz zou. Et muss een och soen, hei hate mir zu Lëtzebuerg, eng zousätzlech Restriktioun geholl, déi et am Ausland an deem Mooss net ginn ass. An Däitschland, fir e Beispill ze ginn, sinn d'Chantiere weidergelaf. Mee mir hunn dat awer wichteg fonnt, datt mer och do déi Brems agehäit hunn, well dat eis awer vill gehollef huet, mengen ech, fir an där ganzer Kris hei, an der Bekämpfung vun dem Virus hei op dee richtege Wee ze kommen. Wéi gesot, elo ginn déi Chantieren erëm erop. Dat heescht, mir wëlle profitéieren als Stat natierlech prioritär elo déi nächst dräi Wochen, do Chantieren ze maachen, wou et och am Verkéier zum Beispill Komplikatioune gëtt. Ech ginn lech e Beispill, Den Tramschantier wäert elo prioritär natierlech op de Kräizunge schaffen an deenen nächsten dräi Woche, well mer jo och wëssen, datt awer, vue que datt nach ëmmer all déi aner Reegele gëlle, virun allem och déi Reegel Bleift doheem nach ëmmer gëllt, dat heescht, datt een net sech dierf sech ze vill beweegen. Dat huet natierlech zur Konsequenz, fir datt dann natierlech an de Stroosseraim op de groussen Achse vill manner Trafic ass a mer méi fräi do kënne schaffen. Duerfir wëlle mer profitéieren, fir do sensibel Aarbechten ze maachen. Et geet eis och dorëms ze kucken, datt mer de Commerce, dee jo de Moment ganz, ganz vill leid an där Kris, well e muss ganz zou hunn, datt mer do Aarbechte vir kënnen zéien oder séier kënne maachen, déi herno dann och eng Verkierzung kënne mat sech bréngen, vum Gesamtchantier, vin allem och wat d'Nuisancen ubelaangt fir déi Secteuren. Och am Stroossebau wäerte mer déi grouss, op den Autobunnen, de Pont Büchler zum Beispill, grouss Kräizungsdeeler, d'Autobunne selwer, wäert versicht ginn, haaptsächlech do ze schaffen. An dann natierlech och d'CFL wäert hir Chantieren erëm redémarréieren, fir datt mer d'Infrastruktur erop esou kënne kréien, wéi mer se enke ons alleguer wënschen. D'Bâtiments publics, also d'Bauverwaltung, wäert sech natierlech konzentréiere ganz vill op Schoulbau, well mer do grouss Defiziter hunn an de Schoulgebaier, dat wësse mer. Dat heescht, dat si ganz vill staatlech Chantieren, déi wäerten ugoen, niewent deene privaten, mee wou mer gesot, wou mer wëlle profitéieren als Stat, fir virun allem do ze schaffen, fir dee Retard e bëssen opzehuelen, mee fir virun allem awer och do ze schaffen, wou et elo wierklech manner Trafic ass an doduerjer d'Chantiere besser kënnen a méi séier kënnen gemat ginn. Fir datt de Bausecteur ka fonctionnéieren, huet och, hunn ech mat der Arméi zesummen de Moie gekuckt, fir dat logistesch ze organiséieren, datt déi Schutzmesuren, déi mer do nei och agefouert hunn, datt déi och kënnen agehale ginn. Ab haut de Moien a bis e Sonndeg hu mer um Findel mat der Arméi en Drive-in organiséiert, wou mer Maske verdeelen un de Bausecteur, dat ass scho voll am Lafen an dat huet dann zur Konsequenz, datt bis e Méindeg, wann d'Chantieren opginn, dat dann och voll fonctionnéiert. Dann wollt ech Iech och nach e puer Wuert soen aus der Siicht als Minister, deen zoustänneg ass fir d'ënner Sécherheet a fir d'Police, vun Kontrolle vun der Police. Ech mengen, D'Kontrolle vun der Police, déi wäerte weiderlafen, wéi déi lescht Wochen. Ech géing esouguer soen, datt nach méi en, méi drop gekuckt gëtt, ob déi ganz Social Distancing, déi zwee Meter Fro, datt dat agehale gëtt. Dat ass extrem wichteg. D'Police wäert och genau iwwerpréifen, datt d'Regel, déi jo nach ëmmer gëllt, mindestens bis den éilefte Mee, an nach eng Kéier, wa mer den éilefte Mee ginn, eng aner Perspektiv, hätten wéi haut, da muss mer eis all dorunner halen, well d'Zuelen an d'Entwécklung vun der Krankheet ass wichteg, fir datt mer den 11 Mee kënnen vläicht bëssen aner Schrëtt nach maachen, och fir privat Leit. Duerfir nach ëmmer gëllen d'Reegelen d'nämmlecht haut wéi déi lescht an och déi nächst Woche wéi déi elo déi lescht fënnef Wochen. An duerfir wäert gekuckt gi genau firwat déplacéiert ee sech. Et wësst jo, wat eng Saachen Erlaabt sinn. Dat ass haaptsächlech schaffe goen. Verschidde Loisirssaache sinn erlaabt. Et kann een akafe goen, bei den Dokter goen, an mee et kann een zum Beispill net higoen a soen, ech ginn den Owend mol bei e Kolleeg iessen oder mir organiséieren doheem en Iesse mat fënnef Leit. Dat ass nach ëmmer net erlaabt, well mir wëlle jo awer d'Beweegungen do nach aschränken. An ech wëll och nach enke en Appell maachen, datt d'Leit sech do, do sollen drun halen, dat ass extrem wichteg, fir datt mer elo déi nächst Wochen net erëm eis Zuele sech dramatesch erëm géinge verschlechteren. Dat ass extrem wichteg, well et ass mer zu Ouere komm an d'Police huet och verschidde Saache misste feststellen an deene leschte Wochen, datt awer probéiert gëtt, lénks a riets emol esou, ech wëll net soen eng Party ze organiséieren, mee klenger Fester ze organiséieren, wou Leit sech dann bemol gesinn. Ech verstinn Komplett, an ech kann dat total novollzéien, well mir geet et net aneschters. D'Wieder ass schéin a jiddwereen huet Loscht natierlech eng Gaardeparty ze organiséieren, mee mir mussen eis wierklech disziplinéiert nach ëmmer drun halen an dat net maachen. An d'Police wäert, wéi gesot, och dorobber ganz kloer kucken an oppassen. An dann nach e leschten Appell, dat ass deen am Stroosseverkéier. Ech mengen, ech hu gesot kritt a gemellt kritt, datt ech dat leider muss festgestallt ginn, datt et elo Leit gëtt, déi dovun ausginn, datt de Stroosseverkéier esou gutt rullt an datt dann duerfir se mengen, d'Vitessbeschränkunge géinge vläicht net méi esou gëllen, dat heescht, méi op de Gas gedréckt gëtt. Mir haten och eng Rei schwéier Accidenter. De Corona huet net all déi aner Reegelen aus der Kraaft gesat. Also wann 50 een vu steet, da muss ee mat 50 fueren an net mat 70. An och op den Autobunnen, mir hunn déi schrecklechst Saachen, huet d'Police an de Kontrolle fest misste stellen. Duerfir och do, wann ech gleef, den Appell, Haalt Iech un d'Reegelen, haalt Iech un de Code de la Route, well d'Police wäert och do weider Kontrolle maachen, wéi an der Vergaangenheet. An jiddweree kennt jo dann d'Konsequenzen dovunner. An et ass am Interêt vun eiser aller Sécherheet. datt mer och do zesummen all déi Regelen anhalen. Voilà, da géing ech proposéieren, da géing ech dem Dan Kersch d'Wuert ginn, datt hie ka weiderfueren wéinst deene Regelen op de Chantieren. Merci, Kolleg François Bausch. Also ech wëll vläicht direkt do usetzen, wou Dir opgehalen hutt. Ech mengen, et ass kloer, datt dat heiten eng vu deene Pressekonferenzen ass, déi méi angenehm waren wéi déi, déi d'Regierungsmemberen bis elo an deene leschte Wochen hu misse ginn. Firwat ass se méi angenehm? Ma well mer, mengen ech, ufänken e bëssen Liicht um Enn vum Tunnel ze gesinn, well mer kënnen eng positiv Noriicht vermëttelen, nämlech déi, dass mer an eng Reprise lues a lues eragoen. An ech mengen, et war och logesch, dass mer mat engem Beräich ufänken, dat sollt een awer emol eng Kéier soen, deen zu groussen Deeler am Ausland, zu kengem Zäitpunkt zougemaach ginn ass. Dat sinn nämlech d'Schantecher. Ech wëll och dozou soen, dass dat u sech och eng Demande aus dem Secteur selwer war, am Sënn vun enger allgemenger Solidaritéit, fir d'Leit ewäit wéi méiglech ze schützen. Wa mer also elo iwwer Reprise kënne schwätzen, dann ass dat, mengen ech, well eng ganz grouss Disziplin war, an dat op alle Säiten, souwuel vun de Bierger mee awer och vun deene Betriber, déi weider geschafft hunn, vun deene Betriber, déi Mesuren en place gesat hunn, fir hir Leit ze schützen, a selbstverständlech och vun deene Salariéen, déi sech un déi Reegele gehalen hunn. A wa mer haut iwwer Reprise schwätzen, wëll ech ganz kloer soen, dass zu kengem Zäitpunkt vun dëser Kris d'Aarbechtsrecht, de Code de travail, ausser Kraaft gesat war. Ganz am Géigendeel! D'Obligatiounen, déi souwuel fir d'Employeure wéi och fir d'Salariéeën am Code de travail stinn, wat d'Sécherheet an d'Gesondheet op der Aarbechtsplaz uginn, déi waren zu all Moment en vigueur. An notamment den Artikel 312 I, deen d'Obligatiounen vum Employeur ganz kloer festleet. An zwar ass den Employeur obligéiert, d'Sécuritéit an d'Santé vun de Salariéen zu all Moment ze assuréieren, an zwar de manière absolue. An och déi Responsabilitéit, déi de Salarié doranner huet, fir sech selwer ze schützen, déi wäert also net den Employeur vu senge Pflichte entbannen. D'Gesetz ass, wéi gesot, an deem dote Beräich ganz kloer an d'Gesetz gesäit dann och vir, fir dat alles kënnen ze maachen, dass muss präventiv geschafft ginn an dass virun allem och d'Salariéen informéiert an esouguer forméiert ginn, fir all déi Sécherheetsbestëmmungen dann och kënnen ëmzesetzen. Anerersäits, an ech hat et schonn ugeschwat, seet den Artikel 1313 vum Code de travail, dass d'Salariéen och eng Rei Obligatiounen hunn, an alleréischter Stell natierlech op sech selwer opzepassen, awer och op hir Kolleegen opzepassen, déi mat hinnen zesumme schaffen. Si musse virsiichteg mat de Maschinnen ëmgoen an och mat deem Material, mat deem se hantéieren. Si musse Schutzmaterial, wat se kréien, zur Verfügung gestallt kréien. Traditionell waren dat Helmer, Sécherheetsschung, Brëller, awer och aner Saachen. Si mussen dat undoen a selbstverständlech och versuergen. Si däerfen och keng allgemeng Schutzdispositiven, déi fir de ganze Betrib sinn, ausser Kraaft setzen a si si forcéiert vum Aarbechtsrecht aus fir dem Patron alles ze mellen, wa se der Meenung sinn, datt op där enger oder anerer Saach, anerer Plaz kéinte Gefore fir d'Gesondheet oder fir d'Sécherheet entstoen. Gesäit een also, datt d'Aarbechtsgesetz op deem dote Beräich ganz ausgewogen ass, Rechter a Pflichte fir jiddwereen, an dat ass och gutt esou. Mir sinn awer der Meenung gewiescht, datt, wa mer elo an eng Reprise ginn, déi Aarbechtswelt net méi wäert esou ausgesinn, wéi se virdrun ausgesinn huet. Eng Rei vun Ännerungen drängen sech ganz einfach op. An anescht wéi dat elo ganz vill am Ausland gemaach gétt, ware mer der Meenung, dass et net duergeet einfach Recommandatiounen erauszeginn, mee dass mer misste probéieren wierklech och e reglementarescht Wierk opzestellen, dat och kontrolléierbar ass an dat virun allem och, verstane ka ginn, also net ze vill komplizéiert op där enger Säit an op där anerer Säit och kontrolléierbar fir déi Instanzen, déi dat an Zukunft wäerte kontrolléieren. Här Bausch hat et schonn ugeschwat, selbstverständlech d'Police, déi dat zu all Moment ka maachen, awer och d'Kollege vun der Douane an da selbstverständlech och déi Leit vun der ITM an och déi vun der Santé, déi also hei Kompetenze kréien, fir dat ze kontrolléieren, wat mer elo an engem Règlement grand-ducal festhalen. Wat weist dat? Dat weist, dass mer also, mengen ech, ganz responsabel mat deeër Reprise wëllen ëmgoen. An ech si wierklech immens frou, dass mer dat net einfach esou vun uewen erof par ordre du Mufti praktesch hu mussen dekretéieren, mä dass mer do e ganz breede Konsens fonnt hunn. e breede Konsens tëschent Regierung engersäits an awer op där anerer Säit och de Sozialpartner, de Patronen, notamment wa mer elo hei iwwert d'Reprise vum Bau schwätzen, de Patronen aus der Bauwirtschaft an awer och de Gewerkschaften, déi an deem Beräich aktiv sinn, déi also un deem Regelwierk, wat ech Iech elo wäert presentéieren, ganz aktiv matgeschafft hunn. Wéi gesot, dat weist, dass d'Volontéit op alle Säiten do war, fir déi Reprise esou sécher wéi méiglech ze gestalten a virun allem de Schutz vun de Salariéen an de Virdergrond ze stellen. Et ass och kloer, dass mer elo hei Iech e Règlement de crise wäerte presentéieren. Dat heescht also e Reglement, wat fir d'Dauer vum Etat de crise dauert. Et ass awer och genau esou kloer, dass d'Pandemie méi laang wäert daueren, wéi den État de crise. Dat heescht, dat Reglement, wat also hei elo am État de crise geholl huet, muss eng logesch Suite kréien an engem Projet de loi, dee praktesch dat nämmlecht erëmbréngt wéi dat, wat elo an dësem Reglement hei virgestallt gëtt. Dee Projet de loi wäerte mer och kuerzfristeg op den Instanzewee ginn. Wat hu mer dann elo zesumme festgehalen? Mer hunn engersäits festgehalen, dass déi bestoend Sécherheets a Gesondheetsmesuren, déi et schonn zanter jeher an de Betriber ginn, dass déi mussen un d'Coronasituatioun ugepasst ginn. Dat heescht also, dass eng Rei vun zousätzleche Mesurë musse geholl ginn. Et ass och festgehale ginn, dass eng genau Evaluatioun muss gemaach gi vun deene Situatiounen, déi potentiell gefährdend sinn, mä déi awer net kënnen évitéiert ginn. An et ass och festgehale ginn, dass déi Evaluatioun kontinuéierlech muss un nei Situatiounen ugepasst ginn. Dann mussen Mesuren entwéckelt ginn, fir déi Situatiounen, vun deenen ech elo grad geschwat hunn, fir déi kënnen ze entschäerfen. ass och festgehale ginn, dass d'Zuel vun de Salariéen ze limitéieren ass, wa se an engem Geforepunkt sollte schaffen, sou wäit wéi dat eeben an engem Schantje méiglech ass. An dann een Aspekt, dee ganz wichteg ass, ech hat virdru schonn kuerz ugeschwat, d'Informatioun an d'Formatioun vun de Leit an der neier Situatioun. Dat sollt geschéien zesumme mat den Delegatiounen. Do geet et drëms, selbstverständlech de Leit ze erklären, wéi eng Precautiounen se mussen huelen. Et geet awer och drëms, wéi se mat eventuell neien Schutzmaterial mussen ëmgoen. An et geet och drëms, déi Hygiènesreegelen, déi mer elo schonn zanter méi laangem kennen, och jiddferengem Eenzelen nach eng Kéier ze vermëttelen. Et ass och festgehale ginn, dass musse Panneaux d'informationen op de Schantecher opgestallt ginn, fir ëmmer erëm op d'Geforen hinzeweisen. D'Postes de travaille mussen amenagéiert ginn en Fonctioun vun der Gefor, déi nei entstane gëtt. D'Sécherheetsequidementer schwätzen hei ënner anerem vun dem Mondschutz, deen och den Här Bausch schonn ugeschwat gëtt, mussen un d'Situatioun ugepasst ginn, mussen also nei Equipementer dobäikommen. D'Regierung, an ech mengen dat wësst Der, an den Här Bausch huet dat scho kuerz ugeschwat, wäert en éischte Starter-Kit de Betriber zur Verfügung stellen. Ech sinn och frou, datt d'Verdeelung schonn ugefaangen huet. Dat ass eng ganz gutt Saach an dat gëtt och vun de Betriber ganz vill appreciéiert. Dann ass gesot ginn, datt d'Equipementer, déi Schutzequipementer mussen, an dat ass ganz wichteg, anstänneg gelagert ginn. Si mussen och reegelméisseg gebotzt ginn oder, wann et dann en eeweegt Material ass, direkt, an zwar selon les règles de rare, mussen se dann och vernicht ginn. Et muss en anstänneg Équipement sanitaire op der Plaz sinn, y inclus Toiletten, et muss e Waasserkrunn do sinn, et muss Seef do sinn, et muss Pabeier, Dicher do sinn an et musse virun allem och Desinfectanten op de Schantecher do sinn. Ganz wichteg Mesure, oppassen, d'Distanz esou agehale gëtt, wéi déi allgemeng Reegelen dat elo virschreiwen. An do, wou dat an eenzelne Fäll a wei an kuerzer Zäit net méiglech ass, muss dann d'Mask oder de Mondschutz gedroe ginn. Et ass och festgehale ginn, dass d'Lokaler, an deene geschafft gëtt, mussen reegelméisseg gebotzt ginn. An dat zielt natierlech och fir d'Surface de travaillen, déi, le cas échéant, och mussen desinfizéiert ginn. Ech wëll vläicht och nach dobäi soen, well dat awer e ganzt wichtegt Element ass a wat och ganz vill diskutéiert ginn ass, dass an dëse Minutten oder spéitstens de Mëtten d'Sozialpartner mat grousser Warscheinlechkeet och wäerten en Accord interprofessionnel ënnerzeechnen, wou sech verpflicht gëtt, dass déi Transportmëttelen, mat deem am Beräich vun de Schantecher geschafft ginn, dass déi nëmmen ageschränkt wäerte benotzt ginn. Dat heescht also, dass d'Plaz vun de Camionnetten, datt déi also limitéiert wäert ginn. Doriwwer gëtt ënnert de Sozialpartner am Moment geschwat. An no deem, wat ech vun de béide Säiten héieren hunn, souwuel vun de Patronen, wéi och vun de Gewerkschaften, schéngt et esou ze sinn, datt déi kuerzfristeg do kënnen en Accord fannen. Där wësst, datt dat eng Diskussioun war, déi virum Confinement ganz vill diskutéiert gi war, d'Problematike vun de Camionnetten An ëmsou méi luewenswäert ass et, wann souwuel Patronen wéi Gewerkschaften sech eens ginn, fir hei eng Léisung kënnen ze proposéieren. Wollt dann nach kuerz soen, dass selbstverständlech och den Artikel 312 4 vum Code de travail spillt an dësem Fall. Dat heescht also, dass den eenzelnen Salarié d'Recht huet, eng Aarbecht ze verweigeren, vun deenen en mengt, dass en Sech giff selwer a Gefor setzen. Wann en dat mécht, kann en och net bestrooft ginn an e kann och net entlooss ginn. Esou eng Entloossung wier an deem Fall abusiv. Mee ech ginn net dovun aus, datt et iwwerhaapt zu deem Fall wäert kommen, well ech bis elo d'Gefill hat, datt et och bei de Patronen déi voll Iwwerzeegung spillt, datt wierklech alles muss gemaach ginn, fir d'Leit esou gutt wéi méiglech ze schützen. Last but not least wollt ech vläit nach eng Kéier soen, dass selbstverständlech d'ITM hei hire Rôle wäert spillen, eng Administratioun, déi mer an deene leschte Méint a Jore massiv opgestockt hunn. An dat kënnt eis selbstverständlech elo zegutt, wa mer d'Reprise schwätzen an och do kucken, dass mer gemeinsam probéieren, eis Schantecher esou sécher wéi méiglech ze maachen. Villmools Merci.
Dann wär et elo an deenen Froen. Déi éischt Fro kënnt von Eldoradio an geet an den Här Minister Bausch. Gudde Mëtteg. Von der Regierung an von der Police guff ugekënnegt, datt een och doheem kéint kontrolléiert ginn. Datt ass eng Rëtsch Juristen no awer och während dem Noutstand net erlaabt, well och d'Inviolabilitéit vom Domicile net opgehuewen ass an datt an dass nëmmen bei eeschte Verstéiss respektiv kriminell Handlungen ka gebrach ginn, dierf d'Police also an de Gaart oder an d'Haus fir ze kontrolléieren oder net a mat wat wéi enger legaler Basis? Pardon. Mä ech mengen, et ass jo esou, datt d'Police am Prinzip net an d'Haiser erageet an oder dierf goen, ausser fir déi Grënn, déi Der elo och opgezielt hutt. Nun ass et awer esou, dat muss ee wëssen, datt d'Police oft geruff gëtt, Dat heescht, wat d'Police elo net mécht, dat ass, datt se géing elo prophylaktesch oder preventiv doruechter goen an op a privaten Terrainen kontrolléiere goen. Dat ass sécherlech net hir hir Aufgab. Mee wann en Noper zum Beispill telefonéiert a rifft, da geet d'Police dohinner schellen a seet, Ech krut vun Ärem Noper gemellt, bei Iech wär Solle mol eng kleng Gaardeparty oder wat ëmmer, an Dir hätt hei Leit invitéiert, da muss dee jo dozou Stellung bezéien an da stellt sech jo warscheinlech séier eraus, ob dat de Fall ass oder net. Also den Objektiv vun der Police ass ganz kloer, kann och net sinn, fir scho guer net fir esou Saachen an d'Haiser eranzegoen. Mä et ass natierlech esou, wa se Saache gemellt kritt, da muss se dat kontrolléiere goen. Da muss se schelle goen a froen, wat op där Adress do lass ass, respektiv wa se eppes gesäit, wann d'Gehanger dobaussen ass. Och da muss d'Police schellen a froen, Lauschtert emol, mir stelle fest, bei Iech ass hei op Ärem eng Gaardeparty hannen aus Ärem Haus. Dir wësst jo, datt dat net erlaabt ass. An da muss se och kucken, deementsprechend dann virzegoen.
Déi nächst Fro, mengen ech, geet an den Här Minister Kersch. Se kënnt vum Maison Moderne, vum Pepajam. Quelles sont les consignes exactes pour les employés de bureau? Le télétravail reste-t-il privilégié?
Ech mengen, dass et kloer ass, dass déi Recommandatioun, dass een den Télétravail esou vill wéi méiglech sollt gebrauchen, dass déi oprechterhale gëtt. An dat zielt fir alleguerten, déi Betriber respektiv déi Aktivitéiten, wou dat méiglech ass. Op där anerer Säit ass et awer och kloer, dass eng Rei vun Aktivitéiten, och sougenannt Bürosaktivitéiten, net essentiell vun doheem aus kënne gemaach ginn. An do zielen déi normal Reegele vum Aarbechtsschutz, déi ech virdru schonn ugeschwat hunn, respektiv och vum Social Distancing. Ech mengen, dat ass kloer. Dat ass och schonn an e puer vun deene Recommandatiounen, dat fannt Der och an den FAQen erëm, déi mer op eise Site publizéiert hunn.
Déi nächst Fro kënnt och vum Paperjam, Y aura-t-il des consignes données aux entreprises qui souhaiteront tout de même faire revenir leurs employés à leur siège? Ech hunn dat lescht net verstanen. Kënnt Der dat nach eng Kéier? Y aura-t-il des consignes données aux entreprises qui souhaiteront tout de même faire revenir leurs employés à leur siège? Jo, ech mengen, et war bis elo jo fir eng ganz Rei vun Entreprisen zu kengem Moment verbueden, fir hir Leit schaffen ze loossen. Där anerer Säit nach eng Kéier, D'Recommandatioun besteet weider, fir esou wäit wéi méiglech op den Teletravail kënnen zeréckzegräifen. An nach eng Kéier dat, wat ech schonn an der éischter Äntwert gesot hunn, Wa se awer am Büro selwer schaffen, muss een déi sozial Distanz, déi jo festgeluet ginn ass op zwee Meter, muss een respektéieren. An dann erënneren ech vläicht nach eng Kéier drun, dass dat och eng Verantwortung vum Employeur ass, dofir ze suergen, well en eben déi allgemeng Verantwortung huet, fir säin Employé esou wäit wéi méiglech ze schützen.
Déi nächst Froen komme vum 100,7. Déi éischt ginn an den Här Minister Bausch. Ass de Reglement Mundschutz och gülteg fir aner Beräicher, zum Beispill um Maart oder a Supermarchéen? Ass et och do obligatoresch?
Jo, also et ass esou, datt de Mundschutz am öffentlechen Transport d'office generell gülteg ass an dann iwwerall do, wou Commerce stattfënnt, wou ee mam Public a Kontakt ass. Dat ass natierlech de Maart, dat sinn d'Supermarchéen, dat ass awer och, wann ech bei de Bäcker ginn, bei de Metzler ginn. Dat heescht, ëmmer wann ech, wann ech akafe ginn, mat Commerce ze dinn hunn, a wat fir de Public op ass, a wann ech mam Public a Kontakt sinn, da muss ech de Mundschutz assuréiert hunn.
Déi nächst Fro geet och an den Här Bausch. Mat wat, mat wéi enge Sanktiounen muss ee rechnen, wenn ee kee Mondschutz unhuet am öffentlechen Transport? Ech mengen, do gëtt wahrscheinlech eng genau Amende gefrot. Dat sinn déi nämmlecht Amenden, déi och elo, dat sinn déi 149 Euro. Dat heescht, dat ass déi nämmlecht Amende, déi och elo gëlteg war fir de Rescht. Et ass natierlech esou, am öffentlechen Transport, do muss ee jo wëssen, datt elo d'nächst Woch wäerte mer eng grouss Campagne maachen, Ech hunn och mat der Police geschwat. Mir wäerten d'nächst Woch virun allem wëllen d'Leit guidéieren, informéieren. Et geet jo net drëms, fir d'Leit ze strofen an deem Ganzen. Et geet drëms, datt mer all uewe verstinn, datt dat alles eppes bréngt, datt mer eis géigesätzeg schützen, wa mer dat maachen. Duerfir wäert och an den Zich usoe kommen déi nächst Woch. Et wäerten Affichen ausgehaang ginn op de Garen. An den Trame wäerte grouss Annoncë kommen, an de Bussen, fir d'Leit drop hinzeweisen a fir hinnen och ze erklären, firwat dat noutwendeg ass. An ech mengen, D'Zil soll net sinn, fir Strofen auszestellen, mee datt mer zesummen eis un déi Reegel halen, fir datt mer eis zesumme kënnen besser schützen.
Ëmmer nach den 100,7. Déi Fro elo fir den Här Minister Kersch, an zwar fir de Sportsminister, Wéieng Direktiv sinn un d'Sportveräiner gaangen wéinst Kanner an Jugendtraining respektiv all Training, deen an Gruppen ass? Ech mengen, et ass jo esou, datt d'Sportsinfrastrukturen insgesamt alleguerten zou sinn, an zwar fir all Sportaarten. An de Premier huet jo och leschte Freiden och gesot, datt d'Regierung decidéiert huet, datt dat bis den 31. Juli esou wäert bleiwen. Domatter erübregt sech u sech déi Fro, well keng Sportsaktivitéiten am Prinzip stattfannen.
Déi nächst Fro och vum 100,7 dann an den Aarbeitsminister Kersch, Wéi gëtt de Kollektivcongé elo geregelt? Kollektivcongé, Dir wësst, datt mer ganz vill amgaange sinn ze kucken, datt mer d'Sozialpartner beienee kréien. Mir hunn e puer Accorden elo scho fäerdeg bréngt, sinn amgaangen nach doriwwer ze diskutéieren. Ech sinn awer ganz optimistesch, datt mer och an deem dote Beräich en Accord tëschent de Sozialpartner fanne Wann d'Bereetschaft besteet, een op deen aneren duerzegoen an zesummen ze hëllefen, duerno eis Ekonomie erëm un d'Lafen ze kréien, da wäert eis dat mat Sécherheet geléngen.
Déi nächst Fro kënn vun Delano. Si geet an den Här Bausch. Déi war awer schonn beantwort ginn, an zwar geet et do ëm déi Sanktiounen wéinst dem Mondschutz. Ech ginn dowéinst dann weider an déi nächst Fro. Déi kënn vom Essentiel. Und zwar geet se och an den Här Minister Bausch, Pourriez-vous nous communiquer des chiffres sur le nombre de contrôles de police et d'amendes distribuées en marge du confinement, si possible en détaillant les personnes privées et les professionnels?
Ech kann Iech natierlech elo net déi Zuelen am Detail ginn, well esou weess ech déi net auswenneg. Ech kann awer soen, an der Moyenne ass et esou, datt d'Police mécht pro Dag e puer honnert Kontrollen. An der Moyenne sinn d'Sanktioune leien esou tëschent 40 an 100, et hänkt e bëssen dovun of. De Weekend, wou d'Wieder méi schéi war, war emol e bësse méi festgestallt ginn. Et variéiert och, do sinn der ganz vill Saachen derbäi. Dat ass natierlech haaptsächlech, datt d'Leit enzwuecht gefuer sinn ouni Grond, also wou se wou se net hätten dierfe fueren. Dat heescht, datt se net en Trajet gemaach hu fir eppes vun deene Saachen, wou erlaabt sinn, mee fir eppes aneschtes. An dann natierlech hu mer och leider missen, Eng ganz Rei Caféë sanctionnéieren, do gëtt et esouguer Recidiven derbäi, déi et fäerdeg bruecht hunn, d'Leit zu der hënneschter Dier eranzeloossen an dann ze probéieren, awer bannenan eppes ofzehalen. Nach eng Kéier duerfir den Appell, Ënnerloosst dat, well dat ass net responsabel, dat ze maachen. Dat ënnergrueft am Fong Déi vill Efforten, déi mer alleguerte maachen, déi d'Bierger de Ment wierklech disziplinéiert maachen, esou eenzel Saachen ënnergruewen déi enorm. An Dir hutt jo och gesinn am Ausland, zu wat dat féiert. Et sinn haaptsächlech esou Foyeren, déi kënnen richteg explodéieren, jee nodeem wat, wou vill Leit sech agruppéiert befannen, mat dann Ustiechungen an esou weider. Duerfir, komm mir loossen dat sinn, komm mir packen eis alleguer zesummen eng Kéier an da wäerte mer och erëm eng Kéier all zesumme kënnen an de Café e Patt drénke goen. Mee wéi gesot, dat ass esou d'Moyenne, wat festgestallt ginn ass. Honnerte Kontrollen awer pro Dag. An déi wäert d'Police och weidermachen, wéi ech et am Ufank beschriwwen hunn, fir ze kucken, dann och nach déi nei Reegelen, déi elo derbäikomm sinn, datt déi applizéiert ginn. Déi nächst Fro geet och an den Här Minister Bausch, kënnt van rtl. Wier et net méi logesch, den öffentlichen Transport nees eropzefueren, fir dat sech Leit besser verdeelen? Dat ass eng berechtegt Fro. An dat ass och d'Zil, wat mer wëlle maachen. Et ass allerdéngs de Moment esou, datt d'Zuele ganz, ganz niddereg sinn am öffentlichen Transport, vue que datt jo ganz vill zou ass an och elo, wéi ech gesot hunn, de Bau elo keen direkte Risenipakt drop huet. Mee mir observéieren dat, wéi mer et och gemaach hunn, wéi mer zrëckgefuer sinn. A wa mer bal emol feststellen, datt ze vill dran ass, da schrauwe mer natierlech d'Offer erop. Mir kënnen dat am Tram zum Beispill ganz séier maachen. D'Busse brauche bësse puer Deeg méi Virlaf, mee dat ass alles esou organiséiert, datt wann et sech erausstellt, datt mer dat feststellen, da gi mer erop a mir versichen esou laang wéi méiglech natierlech d'Méiglechkeet opzeloossen, datt d'Leit sech kënne grousszügeg an den öffentlichen Transportmittele verdeelen.
Nach eng weider Fro van rtl, och an den Här Minister Bausch, Ass d'Police och ugehalen, Persounen ze sanktionéieren, déi sech mat Persounen aus aner Stéit treffen, mee awer konsequent Distanzen anhalen?
De Problem ass jo, dass d'Sanktioun dann awer muss geschwat ginn, well et am Fong en illegalen Déplacement ass. Wa mer soen, mir dierfen eis déplacéieren, fir op d'Aarbecht, fir akafen ze goen an esou weider. Dat heescht, mir hu jo eng ganz Rei Saachen, wou mer kloer beschriwwen hunn. An déi dote Perspektiv, huet de Statsminister jo och virun zwee Deeg gesot, déi wëlle mer ginn ab dem eelefte Mee, datt mer och erëm esou Saache kënnen da vläicht maachen. Mee ech soe vläicht, well dat hänkt natierlech dovun of, wéi disziplinéiert mer eis weider verhalen. Duerfir Wa mer eis all packen a all nach e bëssen Disziplin hunn a mir kënnen dat hikréien, datt déi Zuelen net erëm an d'Lut ginn, da wäert och nom 11 Mee do ganz kloer eng Perspektiv entstoen. Mee à ce stade dierf ee sech net deplacéieren, fir bei e Kolleeg owes zum Beispill iessen ze goen.
Déi nächst Froen kommen vum Lëtzebuerger Land, och an den Här Minister Bausch. Mat wéi vill Zouwuess am Trafic rechnet Dir, wenn d'Baumäert nees opginn? Vue datt déi jo dacks op der grénger Wiss stinn, kann een jo vu méi Trafic ausgoen. Dat gëtt sécherlech méi Trafic, mä dat ass awer, dat wäert sech éischtens verdeelen op den Dag iwwert, well d'Leit Gi jo net all mateneen an de Baumarkt, dat ass net wéi an de Spëtzestonne wann se all mateneen op d'Aarbecht fueren. Mee do ganz sécher wäert den Trafic doduerjer eropgoen. An duerfir ass et och do esou wichteg, datt mer oppassen, datt wa mer da bei de Baumarkt kommen, datt mer do denken, datt mer eise Mundschutz unhunn, wa mer do eraginn. Dat heescht, datt mer aner, nei Barrièren, déi mer geschafen hunn, fir ze verhënneren, datt de Virus sech verbreet, datt mer déi och ganz kloer respektéieren. Mee fir den Trafic insgesamt mengen ech, datt dat sécherlech méi gëtt, awer elo net an deem Mooss.
Nach eng Fro vom Lëtzebuerger Land och an den Här Bausch, Wien net weit vom Findel wunnt, huet den Androck, datt d'Nuetsvolléen von der Cargolux zougeholl hun. Dëst notamment Atterrissagen am Zeitraum tëschent 3 Auer an 4 Auer 30 moies. Wéi grouss as deen Zuwues a firwat dierfen déi Volléen stattfannen? Deen huet ganz sécher zougeholl. Ech kann Iech awer elo nach haut keng präzis Zuele ginn, mee ech mengen awer, wann et ee Moment ginn ass, wou déi Nuetsvollen sech justifizéiert hunn, an ech wëll mech entschëllege bei deene Leit, déi natierlech doduerjer Nodeeler kritt hunn, dann war et déi lescht Woch an dann ass et zu dësem Zäitpunkt. Well ouni d'Cargolux, soen ech Iech, hätte mer ganz aner Problemer kritt an deem Land wéi déi, déi mer kritt hunn. A mir si besser doduerch komm, duerch de Fait, datt mer déi Loftbréck haten. fir mat medezinesch Material op Lëtzebuerg ze kréien, Respirateure, Masken, all Méigleches wat hei ageflu ginn ass. D'Cargolux war hei e wichtegen e wichtegt Element an Dir kënnt Iech virstellen, Dir wësst jo, wann Der dat e bësse suivéiert hutt an der internationaler Press, wéi schwéier datt et war och deelweis Saachen erbäizekréien, datt mer zu dësem Zäitpunkt net extrem wähleresch konnte sinn, wéini flitt wat, well soss hätt mer villes net kritt wat mer kritt hunn. Also duerfir nach eng Kéier, ech entschëllege mech am Numm vun der Cargolux a vum Flughafen fir déi Nuisancen, mee ech hoffen op d'Verständnis vun de Leit, well et war am Interesse vun eis alleguerten.
Déi nächst Fro kënnt vum Journal, geet och an den Här Minister Bausch, gouf awer im Prinzip beäntwert. Et sinn nach eng Kéier déi Protokoller, wéi vill där geschriwwe goufen a wéi vill Recidivisten dobäi waren. Do gëtt warscheinlech eng konkret Zuel gewünscht. Villäicht kann een déi da spidder iwwerliwweren. Ech proposéieren, datt d'Police eis dat zesummestellt an datt mer an deenen nächsten zwee Deeg eng Tableau wäerte publizéieren. Den Här Donovan ass och hei, de Generaldirekter adjoint vun der Police, datt mer dat maachen an da wäerte mer och der Press dat zur Verfügung stellen. Dann kënnt déi nächst Fro vum Tageblatt. Si geet och an den Här Transportminister Bausch. Wo befannen sech déi Infopoints an déi an den Knotenpunkten des öffentlichen Transports? Also mir wäerten iwwert de Verkéiersverbond eng Rei Infopoints ariichten an der op deenen zum Beispill an der Stad op dem Gare Pafendall uewen, also op deene grousse Pôle-échangen um Tram an och bei der Luxexpo an op der Place de l'Étoile. D'Gare centrale, mee déi CFL wäert op deene gréissere Garen dat maachen. Do wëlle mer e bëssen d'Leit ebe versichen ze orientéieren, ze kucken, do och wou se mar sinn, an dann hinne vläicht ze soen, Lauschtert emol, Dir musst dat awer elo maachen. Dat heescht, déi grouss Garen an déi grouss Pôles d'échangen am Land wäert dat installéiert ginn. Mir kucken och elo an der Woch iwwer, ech mengen de Verkéiersverbond wäert elo eng Rei sech da eraussichen a vläicht och e bësse wanderen, jee nodeem wéi d'Situatioun sech entwéckelt, wa mer gesinn, Et ass schonn d'Saache gutt respektéiert ginn. Ech mengen, da kann ee vläicht op aner Punkte goen. An dann natierlech wäert och d'Cervelle an den Zich vill Informatiounen maachen, an de Garen. Also d'Leit kréie genuch Informatiounen iwwer déi Situatioun. A wat d'Fahrpläng ubelaangt, jee nodeem wéi mer erop oder eropfuere mat dem ëffentleche Transport, do wäerte mer deen zum richtegen Zäitpunkt massiv kommunikéieren, fir datt d'Leit dat alles matkréien.
Déi nächst Fro kënnt vum Luxemburger Wort un den Här Minister Bausch. De Staat ass jo ee wichtege Client vun de Betriber an Entrepreneuren. Wéi gesäit et do mat den Delaien vam Bezuelen vun de Rechnungen aus? Do ass de Staat ganz gutt. Ech hunn a mengem Ministère mat menge Leit dat genau am A behalen a mir hunn op alle Falls keng Retarden am Bezuelen ament vun de Rechnungen. Mir kucken och mat de Betriber, zesumme mam Secteur, Well mer jo och wëssen, wéi d'Schwieregkeete sinn, datt mer gewësse Flexibilitéiten nach a verschidde Moduse kréie vum Bezuelen, Finanzement. Do si mer an enkerem Gespréich mamt dem Secteur vum Bau, fir do nach zousätzlech Léisungen d'nächst Woch ze sichen. Mee mir wëllen natierlech derfir suergen, well mer jo och wëssen, wéi schwiereg datt dat ass de Moment fir d'Betriber, fir do keng Retarden ze kréien. Déi nächst Fro kënnt vum Journal, och vum Här, fir den Här Minister Bausch. Mécht d'Police och Kontrollen an de Schoulen an ronderëm de Schoulen? An de Schoule mengen ech elo net onbedéngt, mä awer ganz sécher ronderëm d'Schoulen. Dat géing ech scho soen, datt do Kontrolle gemaach ginn. Ech mengen d'Police muss sech elo, si sinn am gaangen, mir haten och do Reuniounen zesummen, sech eng Strategie ze ginn, fir ze kucken, och mat deenen neie Situatiounen, wat mer do méi an de Fokus wäerten huelen. Ech mengen, d'Schoule spille jo elo déi nächst Woch nach keng Roll. Dat ass erëscht de véierte Mee geet dat u mat de Premièren, soudatt mer do nach e bësse Virlaf hunn, wat eis et och erlaabt natierlech ze kucken, dat, déi ganz Strategie ze affinéieren. Mee ech mengen, d'Police huet virun allem als Missioun natierlech derfir ze suergen, datt d'Reegelen anhalen a si soll et a si mécht et och esou, datt se net d'Leit, wéi soll ech soen, wëllt drangsaléieren. Dorëms geet et wierklech net. Et geet just drëms, datt et kloer ass, datt d'Police eng ganz wichteg Roll spillt, fir datt awer d'Leit sech un d'Reegelen halen, well mir sinn als Mënschen alleguer esou, inklusiv ech selwer, jiddweree huet heiansdo aner Gedanken an da vergësst e Saachen. Duerfir ass et emol net schlecht, wann e Polizist engem seet, hei lauschtert emol, passt emol op, dat dote geet am Fong domat net, verhaalt iech anescht.

Vous prévoyez des heures supplémentaires pour rattraper ou plutôt des retards dans la finalisation des travaux?
Ech mengen, dass, wat mer elo hei amgaange sinn ze organiséieren, jo eng gewësse Virlafzäit gebraucht huet. Ech wëll nach eng Kéier dorun erënneren, dass dee ganze Regelkatalog, dee mer elo hei opgestallt hunn, op Fong un enger Viraarbecht baséiert, déi vun de Betriber selwer gemaach ginn ass. Ech rappelléieren nach eng Kéier, dass een dora gesäit, dass awer eng ganz grouss Prise de conscience do ass, dass mer dat eebe mussen esou maachen, dass mer d'Leit esou mann wéi méiglech engem Risiko exposéieren. An dann ass et selbstverständlech kloer, wa mer an den Aarbechtsprozesser nei Mesuren astellen, dann huet dat och en Afloss op de Faktor Zäit, Mee dat ass awer, mengen ech, jiddweree sech bewosst, deen am Moment mat un dësem Dossier geschafft huet. Ech mengen, dass et de Betriber haaptsächlech drëms gaangen ass, dass se an engem verstännegen Zäitraum erëm kënnen ufänke mat schaffen. A si appréciéieren dat, wéi mer dat mateneen diskutéiert hunn, An dofir mengen ech awer net, dass ee sech net bewosst wär, dass selbstverständlech déi konkret an déi deeglech Praxis um Bau méi komplizéiert gëtt, wéi dat an der Vergaangenheet de Fall ass. Dat ass eng Selbstverständlechkeet, déi kann een net niéieren.
Déi nächst Fro kënnt von Eldoradio. An hei ass si an déi zwou Ministeren gestallt, also an den Här Aarbechtsminister an un den Mobilitéitsminister. Kënnt Dir eventuell eppes zu de Fahrschoule soen? Verschidden Nolauschterer hunn eis gefrot, ob déi erëm kënnen opmaachen. Se goufen bis ewell awer nach net ernimmt. Déi sinn de Moment nach ëmmer zou. Dat ass wéi all d'Schoulen an aner aktiv kommerziell Aktivitéite sinn zou.

Also, ech mengen fir d'éischt emol, d'Police huet d'Recht d'Identitéit jo vun de Leit ze kontrolléieren, dat erfënnt se jo eraus, scho gréisstendeels, mengen ech. An ech muss och soen, no der Praxis ass d'Police net esou, datt se op dem Terrain d'Leit, wéi soll ech soen, dauernd schikanéiert an harceléiert. Si beobachten a wann emol schonn d'office, géing ech soen, déi zwee Meter agehale sinn, Da geschitt souwisou näischt. Ech mengen, d'Police huet de Moment jo och nach méi Saachen ze dinn, wéi elo sech ze ameséieren an all esou klenglech do ze sinn. Ech mengen, dat ass op alle Falls de Message, dee se vu mir kritt hunn. A fir de Rescht, selbstverständlech, wann der, wann een zesummen an engem Haushalt wunnt, ob dat gläichgeschlechterlech ass oder wat och ëmmer, dat ass, dat spillt keng Roll. Et geet Et muss een am Haus zesumme wunnen. Ech mengen, well wat ass, firwat kënnt, firwat ass déi Regel opgestallt, well mer dovun ausginn, déi Leit, déi zesummen an engem Haus wunnen, jo souwisou d'nämmlecht zesumme sech exposéiert hunn ënnerteneen an deem Haus. Dofir mécht et kee Sënn, ob dat elo eng klassesch Famill ass oder wat och ëmmer, fir da gesot eppes anescht ze decidéieren. An d'Police wäert scho mat deem néidege Fangerspëtzegefill do virgoen, fir datt do et net zu Situatioune kënnt, déi, mengen ech, net onbedéngt Erwënscht sinn. Bon, allenfalls ass dat de Message, deen ech hinne ginn hunn, an ech mengen, datt se sech och dorunner halen.
Hei kënnt nach eng Fro vum 100,7, och an den Här Minister Bausch. Et geet ëm déi Fro, firwat een net Moto fueren däerf, awer Vélo.
Entschëllegt, firwat een net Moto fueren däerf? Ah, net Moto. Dir dierft mam Motorrad fueren, wann Der Iech deplacéiert vun A no B. Et ass jo esou, et gëtt jo en Ënnerscheed, Dir kënnt de Vélo benotzen als Fortbewegungsmëttel, wéi en Auto oder wéi e Moto. Wann Dir op d'Aarbecht mam Motorrad fuert, da fuert einfach op d'Aarbecht, fuert mam Motorrad, dat ass kee Thema. Da fuert Der, wéi wa Der mam Auto géingt op d'Aarbecht fueren, fuert Der mam Motorrad op d'Aarbecht. Mee wat net geet, dat ass, datt Der mam Motorrad duerch d'Landschaft spadséiere fuert, well Dir dierft jo och net mam Auto duerch d'Landschaft spadséiere fueren. Dir musst e klore But hunn, wann Der Iech deplacéiert, vun, also wann Der an den Auto klammt oder op de Moto klammt. An da kënnt beim Vëlo, do gëtt et jo natierlech den normale Vëlo fir den Alldagsgebrauch, deen iwwerens, wëll ech soen, eng ganz flott Alternativ ka sinn an dem Alldag, haaptsächlech an de Stied an an urbane Raim, well do brauch een, do ass ee ganz sécher, datt een de Social Distancing agehale kritt. Duerfir, de Vëlo ass fir d'Alldagsbeweegungen op d'Aarbecht sécherlech e flott, eng flott Alternativ, zemools wann d'Wieder esou schéin ass. An da kënnt natierlech nach de Vëlo als Sport Wéi wann ech eraus lafe ginn, datt ech mam Course-Vëlo erausfueren. Mee da maachen ech jo Sport. Da geet et mer jo haaptsächlech drëms, fir vun A no B ze fueren. Well ech gi jo net dovun aus, datt een an deenen Tenue wou en um Sportsvëlo fiert, eppes anescht mécht ewéi Sport. Well ech mengen net, datt en do ganz wäit géing kommen, mat deene Schong wou en unhuet, wou en sech aklickt. Also duerfir mengen ech schonn, datt dat eng Differenz gëtt. An et geet net drëms, sech, wéi gesot, et geet net drëms mat anere Gefierer ronderëm eng Spadséier ze fueren.
Déi nächst Fro kënnt vum Journal, geet och an den Här Minister Bausch, Fäert Dir net, dass et zu staarke Verkéiersproblemer ronderëm d'Schoule kënnt, wenn Elteren hir Kanner an d'Schoul bréngen, well si Angscht virun ëffentlechen Transport hunn? Ass ee sou en Trajet zoulässeg oder net?
Dozou kann ech just soen, datt mer zu Lëtzebuerg souwisou en général scho virdrun e vill ze héijen Undeel hunn un Transporter an d'Schoulen a bei d'Schoule mat dem motoriséierten Individualverkéier. Ech wëll enke un déi Zuelen erënneren, déi amo do dra sinn, datt zu Lëtzebuerg op Basis vun deenen Erhiewungen, déi mer gemat hunn, 34 Prozent vun de Schoulweeër mam Auto gemat ginn. Dat gëtt elo jo sécherlech net esou vill méi aneschtes, d'autant en plus wou jo elo am Ufank déi Schoule jo och ganz déphaséiert uginn. Mir komme jo fir d'éischt mat de Premièren an da kommen dono d'Lycéeën den eelefte Mee, wann alles riicht ausgeet. An déi gi jo net all mateneen, déi do ass jo alternéierend d'Schoul. Also ech mengen, datt den Impakt op de Verkéier wierklech manner wäert si wéi ënner normale Schoulbedéngungen, well jo och de Schoulsystem net genau d'nämmlecht fonctionéiert wéi ënner normale Bedéngungen.

Also ech kann natierlech net iwwer en Accord berichten, deen tëschent zwee Partner geholl gëtt, wou d'Regierung net dobäi ass. Ech weess awer aus Gespréicher, deen ech souwuel, an nach virun enger hallwer Stonn, souwuel mat de Gewerkschaftsleit gefouert hunn, wéi och mat de Leit aus der Constructioun, wéi och mat dem President vun der Handwierkerfederatioun, datt mer hei ganz no un engem Accord sinn. An et geet drun, fir d'Zuel vun de Leit an de Camionnettë ze begrenzen. Ech mengen, dass dat eng vun de gemeinsamen Ideeën ass, déi ugestrieft gëtt. An, wéi gesot, ech si ganz optimistesch, dass et zu deem Accord kënnt, well déi Leit sech jo praktesch alleguerten schonn dozou engagéiert hunn, wuel wëssend, wuel wëssend, an ech wëll dat soen, dass dat eng grouss Belaaschtung fir d'Betriber ass. Dat mécht d'Saach net méi einfach, mat Sécherheet net. Mee do mierkt een awer och, dass ee gesäit, dass och op deeër Säit sech wierklech Gedanke gemaach gëtt, fir eeben d'Gefor esou mann wéi méiglech grouss ze maachen. Ech ka vläicht just ergänzend do nach dozou soen, datt de Staat, an dat hunn ech dem der Baubranche och gesot, bereet ass och ze hëllefe mat der Zurverfügungstellung vu Camionnetten, well mir hunn am RGTR-System, also am staatleche Bussystem, dat ass RGTR, Adapto, alles wat et gëtt, hu mer de Moment natierlech jo net alles am Asaz. An duerfir mindestens an deenen nächste Woche kéinte mir mathëllefen, fir zousätzlech Gefierer zur Verfügung ze stellen, déi da kënnten derzou bäidroen, datt eben an deem Secteur hei manner Leit zesumme sëtzen.
Dann kënnt elo déi lescht Fro. Se kënnt van rtl an geet an den Här Minister Kersch. Gëscht koum scharf Kritik van Säiten van den Indépendanten. Wéi ass Är Reaktioun? Meng Reaktioun, et ass jo fir d'zweet, datt ech déi Fro do op enger Pressekonferenz gestallt kréien, meng Reaktioun dorobber ass, datt ech op där enger Säit verstinn, datt dat, wat ech an engem private Facebook-Kommentar geschriwwen hat, vu verschidde Leit a mengen Ae falsch opgeholl ginn ass. Ech wëll hei ganz kloer soen, datt ech net géint d'Indépendant sinn, och net géint d'Hëllefe si fir d'Independanten, ganz am Géigendeel. Ech menge mir hunn haut an der Regierung nach eng Kéier doriwwer geschwat. De Premier hat et d'lescht Woch och schonn eng Kéier ugedeit, datt mer eis musse Gedanke maachen un zousätzlech Hëllefen, déi un d'Independantë wäerten ausgedeelt ginn. Ech wëll awer och ganz kloer nach eng Kéier bestätegen, datt ech der Meenung sinn, datt de Chômage partiel dat falscht Mëttel fir d'Independanten ass, well et, an entgéintdeelt vun deem wat an deem Bréif ugedeit ginn ass, ech meng Texter, ganz gutt kennen an an deenen Texter steet dran, dass wann en Indépendant wëll Chômage, Indemnité de chômage kréien, sief dat Chômage partiel oder awer och normale Chômage, dass en dann u sech säi Statut muss opginn. Dofir sinn ech der Meenung, dass dat Instrument net dat Richtegt ass, mee ech trieden awer mat menge Regierungskollege ganz kloer dofir an, dass mer aner Instrumenter musse schafen, fir esou vill wéi méiglech Betriber um Liewen ze erhalen. Dat ass an eise aller Interêt an a éischter Linn natierlech och am Interêt vum Aarbechtsminister. All Betrib, deen herno net kann iwwerliewen, dee wäert dozou féieren, datt de Chômage an d'Lut geet, dee wäert dozou féieren, datt déi sozial Spannungen nach méi grouss ginn. An dofir wäert ech mat menge Kollegen an der Regierung alles dofir maachen, datt mer esou vill wéi méiglech Betriber hëllefen ze iwwerliewen. Merci.